makatiza mai vatombi mukadzi wangu mai vemwana wakatadza iwewe kutiza imba ndichazoimba hangu nziyo dzerugare kana vakadzi vasatizi varume dzimba dzaparara munyika umu zvikuru kwandogara kuepoeti kuvarume vakawanda amabhachura nenyaya dzekufurirwa nyika murume ungoshaya mari kubasa mukadzi akutorongedza mabhegi hanzi ndoenda kuna mai wako ndikati unoenda kuna mai wako naye mukadzi wangu uchirumwa mukaka here makatiza makatiza mai mwana wakatadza iwewe patakaita chitsidzo mukadzi wangu ukati murume wangu kana ukarwara ukadona ziso kana gumbo chairo ndichafa newe ko nhasi wafurirwa naniko chokwadi kuti ushinge kurongedza mabhegi iwewe wandisekesa nenyika maitombi nda ndakaperera kwakundisiya mugwenga musina kana mvura yekumwa waida kundiita se ukona ndozikanwa chaizvo kwandogara kuepowethi kwajacho ezvino unongoona pese pandinofamba vanhu vakawanda unongoona vachikwenyana vachindinongedzera chikati ndo baba wekutizwa nemukadzi avo zvakanaka here aive mwana wakatadza mukadzi wangu wakamhanya kutiza nhamo ndikatiyo nhamo yaunotiza naye mukadzi wangu uneyanyogona kumhanya zvakadiko zvokumhanya zvokutiza nhamo nhamo inhaka veduwe takangozvarwa tikaona iripo tichangofa tichingosiya zvakadaro ndati ugarika tange nhamo wakamboona upenyu usina nhoroondo mai vatombi mai vemwana wakatadza iwewe wakamhanya kana wanoona urugare kwawakaenda mukadzi wangu unditumiro ukadikidiki asi ndatokwai nemukondombera wadai kupedza vacheche uchisiya harawa nhasi unoona mwana mudikidiki ane musoro wakasvipa unga wakazorwa tsubva ari kuchererwa kuva nechembere nemusoro wakachena unga wakadirwa mukadzi imhaka yekusateerera unoenda kupi kwamai mwana mai vatombi wakatiza iwewe wakatadza iwewe wandishungurudza shuwa shuwa ndochengeterwa vana kwatezvara murume mukuru akadai kwandakamboloja kumusati ndade mblodi ndakatozotama ndarwadziwa ndaona mwana womurume achigezeswa nemvura yemfiriji nastep mother baba vaenda kubasa nenyaya dzekurambana idzo vana vari kutambura munyika umu mukadzi wangu mai vemwana wakaendawo kwakatadza kana muchidanana hamusi kurambidzwa hanzi dananai zvenyu asi kana muchiziva kuti mucharambana pamberi apa garai maregedza kuzvara mwana wamuri kuzvara marambana ari kutambura zvekuti tu ndatenderera negitari rangu iri kwemakore handina mbovera ndoona munhu ane rudo anogona kuchengeta mwana asiri wake mucharohwa chete neshamhu yemutowa najesu hanzi najesu regai vadiki wave kwandiri ushe hwekudenga ndehwavo asi nhasi muri kuregedza mwana achidzunga here anogoesha mwanakomana nemaaizibloks baba vaenda kubasa zvakanaka here maivatombi wakatiza iwewe mukadzi wangu wakatadza wakataura ukati uchazvivasanzwi nemarara zvino kana uchigezesa mwana womurume nemvura yefiriji ndokuzvivasanzwi nemarara hereko mwana womurume mwana wako chokwadi mai vemwana mai vatombi wakatadza mukadzi wangu kutiza nhamo wakandishungurudza sandati kana wanoona rugare unditumira ukadikidiki mai ndoda kuenda kumbari uku ndikashaya mari yekombi ndoda kuenda netsoka ndoda kumbonotaura nana hwindi vakomana vemakombi ivavo ndovari kukonzeresa mabhachura kuwanda munyika muno vana hwindi vane unhu hwekuti vakangoona mukadzi kumbari uku ari mazibhege vari kumhanya pindapinda mukombi nekuti vari kuda mari ndikati muri kumboziva here vana hwindi kuti makombi enyu aya ari kuenda akazara vakadzi vari kutiza varume mai vemwana mai vatombi unoona mukadzi achitadza kufamba kumbari kwewo nemazibhegi mamonaki mamwe ane mavhiri ukada kudongorera mamwe mazibhegi acho mamwe acho anenge aine mapoto nemugoti zvine tsvina ndozvakamboita munhu anoshanya kutiza ikokwewo maiwe mwana wakatadza iwewe wakamhanya kutiza nhamo mazuvanda maiwe mwana kandirwadzisa chokwadi apa shamwari yacho yakafurira mukadzi wangu ari kutogara zvake zvakanaka nemurume wake ezvino wakandipa basa rakawanda ndakuita makwikwi nevakuwasha mwana wangu musikana yamhandara akuridzirwa muridzo muzera newakomana indakutanga futi kuridza muridzi wotsvaga mukadzi unge munhu anga asina mukadzi ndodzoka futi kuita jaya murume mukuru akadai zvo mari wemwana wakatadza iwewe mukadzi wangu wakatiza hanzi nebhaibheri soko ramwari sarudza shamwari yakanaka mai mwana manje iwe ndoshamisika ndinongoona unongotandara kunyange nemhepo yanyamavhuvhu kune vamwe vakadzi vane mashavi ekuti haagoni kuvidza zuva asina kupunza imba yemwe munhu ukaswera wakatandara naye unoswera arongedza mabhegi ndati dzimba dzaparara nenyaya ichitandare tandare iyo maive mwana makatiza mai vatombi wakatadza iwewe ndati maziso chayo chayo ndinawo pane nyaya inondinetsa pakurarama kwangu mweya unongonzi wechino mweya wasatani unongotaurwa nen'anga nemaporofita ndinomboedza kuda kuutarisa handisi kumbouona dai ndaigona kuuona nemaziso andinawo chokwadi ini ndaiutema nedemweni unoti mukadzi anoshinga kurongedza mabhegi kutiza murume wake maive mwana wakatadza iwewe shuwa kubva kubasa wanikomba mugiraundi ndodzoka futi kuita jaya murume mukuru akadai zvino kana pamashops chaipo paovaspira ndakutonyara kusvika unoona vanodanana vanofamba vari baituke angaiwa vachibvunzana vana sitonodya nei murume mukuru ndakungofamba ndega kunge munhu anga asina mukadzi zvinorwadza kaizvo ndapota vakomana vomumbari vana hwindi dzimba dzaparara munyika wamwe varume vazhinji vari kungofamba vasina vakadzi mai vatombi wakatiza wakatadza

ndine album yangu inonzi makatiza maitombi yandakarekodha 2010 eh, iri ndiri kugamuchirwa zvakanyanya ndiri kushuvirwa kuti kana paine vanoshuvirwa kushandawo neni ndakasununguka zvikuru kuti tishande tese kwandinenge ndagamuchirwa ndinotenda saka ndiri kutarisira kuenderera mberi vanondidawo mumabhotositoro mavo vanondidawo mumabhawa mavo ndakasununguka zvikuru Ndinobatika panhamba idzodzi idzi e, dzinoti 078 30 12 413 vamwe vari kuti dai takainzwa asi e, dai ichiita zvinyowani asi e, ndiri kungoshuvirawo kuti ndiwanewo exposure